Noswaith dda bawb a chroeso i Wobrau Blynyddol Coleg Cyrdydd ar Fro 2021. Hoffwn roi croeso cynnes i deulu Coleg Cyrdydd ar Fro, staff, myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr fel fi, llywodraethwyr, partneriaid busnes, ac yn bwysicaf oll, enillwyr y gwobrau a'u teuluoedd a'u ffrindiau am ymuno â ni heno. Mae'n fraint bod yma heno fel eich cyflwynydd unwaith eto i helpu i gydnabod eich llwyddiannau yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol. Cyn i ni ddechrau cyflwyno'r gwobrau, hoffwn groesawu'r Pennaeth, Kay Martin, i ddweud ychydig eiriau. Helo a chroeso i un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd yng nghalendr Coleg Caerdydd a'r Fro, pan rydym yn dathlu llwyddiannau ein partneriaid a myfyrwyr arbennig dros y flwyddyn academaidd ddiwetha'. Mae eleni 'di bod yn flwyddyn arall heriol iawn, llawn newid, ond hefyd yn flwyddyn llawn straeon rhagorol o aelodau teulu Coleg Caerdydd a'r Fro yn llwyddo ac yn cyflawni. Nid ydym yn gallu cynnal ein digwyddiad ar y campws fel arfer eto eleni, Ond mae'n bwysig ein bod ni'n dod ynghyd a cydnabod ein partneriaid a myfyrwyr rhagorol ac yn galluogi eich teuluoedd a'ch ffrindiau a staff sydd wedi eich cefnogi chi i fod yn rhan o hyn hefyd. Cyn i ni ddechrau ar y gwobrau heno, gadewch i ni gymryd eiliad i edrych yn ôl ar uchafbwyntiau'r flwyddyn academaidd ddiwetha' a chlywed gan rai o aelodau teulu Coleg Caerdydd a'r Fro.

Wales. Ar draws y rhanbarth, y Deyrnas Unedig a Dde Hunt. Ni yw Coleg Caerdydd Daf Bro. In our most recent inspection, Estyn, Her Majesty's Inspectorate for Education and Training, rated us excellent or good across all inspection areas. Our student success rate is one of the best in the sector. Gyda dysgwyr llawn amser fel finnau yn dod i'r coleg i astudio lefelau A. A chi o gyrsiau sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd i'n cynorthwyo mynd i prifysgol neu syth i yrfa? More learners like me chose to study a university level course right here. A gwnaethom gynnig mwy o gyrsiau addysg uwch nag erioed o'r blaen.

Students were heard on the national stage, contributing to government focus groups about their lives and futures. A gwnaethon gefnogi mwy o ddysgwyr i astudio a byw eu bywyd drwy gyffrwng y Gymraeg. We challenge more able and talented learners to be the best they can be. Sy'n cefnogi dysgwyr fel fi i ennill llefydd mewn prifysgolion blaen llaw. Ac yn annog ein disgyblion i ddefnyddio'u talentau a chyflawniau uchelgeisiau.

We achieved Investors in People Gold accreditation. Recognising our commitment to putting our people first. A chafodd ein staff a myfyrwyr yn hygol eu cydnabod ar lefel genedlaethol am eu cyflawniad hefyd. We see the bigger picture. Yn cefnogi un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig. Contributing half a billion pounds to the economy of the Cardiff Capital Region and more than one billion pounds to UK society.

and primary schools to our region. Mae'r cynlluniau wedi datblygu ar gyfer ein dau gampws newydd gwerth dros 75 miliwn o bunnoedd yn Mro Morgannwg. And we worked globally in new and different ways. Growing the number of international students learning with CAVC. We do the right thing. Responding to the needs of our community

hundreds of families across the region to learn and develop their skills. We've built and fostered unique and meaningful partnerships with a whole host of employers. Gan eu cefnogi nhw i atgyfnerthu sgiliau ac amrywio eu gweithlu. Gan sicrhau bod ein darpariaeth yn wybodus ac yn creu talent newydd sy'n diwallu anghenion cyflogwyr ar draws y rhanbarth.

Ysgogiad ar gyfer adfywiad cymdeithasol ac economaidd. We change lives through learning. Nahna Cardiff and Vale College. Ahna Cardiff and Vale College. Noi siamo Cardiff and Vale College. Noi siamo Cardiff and Vale College. We are Cardiff and Vale College. Ni yw Coleg Caerdydd ar Fro.
Felly, rwy'n gobeithio bod yn gyfforddus a gyda gwydred bach i ddathlu ger llaw. Llongyfrchiadau enfawr i'n holl enillwyr heno. Rydym mor falch o fod wedi bod yn rhan o'ch llwyddiant. A gadewch i ni ddechrau ar y gwobrau. Cymerwch ran yn y digwyddiad heno. Defnyddiwch y nodwedd sgwrsio ar eich sgrin, dwedwch helo, codwch law rithiol, a chyfarchwch eich gilydd wrth i'r noson fynd yn ei flaen. A llwythwch eich lluniau o heno ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd! gan ddefnyddio'r hashnod CAVCAwards 2021, fel ein bod yn gallu gweld eich dathliadau a rhannu eich llwyddiant. Mae'n bleser gennyf gyflwyno'r set gyntaf o wobrau heno, y Gwobrau Maes Cwricwlwm. Mae'r gwobrau hyn ar gyfer dysgwyr sydd wedi arddangos rhagoriaeth, llwyddiant a dilyniant o fewn maes gwricwlwm. Rydym yn dechrau â'r wobr Safon Uwch, a'r enillydd yw, Oscar Griffin. Mae'n un o'r garfan gyntaf i astudio Clasuron Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ac yn aelod brwdfrydig o rhaglen ysgolheigion. Gwnaeth Oscar ffynnu yn ystod ei gyfnod yn y coleg. Ar ôl ennill dau A Seren ac A neu Safon Uwch, mae Oscar bellach wedi symud ymlaen i astudio Groeg a Lladin Clasurol ym Mhrifysgol Caergrawnt. Y wobr nesaf rwyf am ei chyflwyno yw'r Wobr Mynediad, ac enillydd y Wobr Mynediad eleni yw Rhoda ac Amde. Dechreuodd Rhoda ar gwrs cyn mynediad yn 2019, a symudodd ymlaen yn syth at gwrs mynediad i nyrsio. Mae wedi syfrdanu'r tîm mynediad gyda'i hymrwymiad i ddysgu a bydd yn gorffen ei chwrs fis yma gyda rhagoriaeth ym mhob modiwl, a chyflawnodd hyn i gyd wrth ofalu am ei phlant deg un a gweithio yn y sector gofal yn ystod y pandemig. Y wobr nesaf yw'r Wobr Awyr Ofod, a'r enillydd yw Faiz Shehu. Mae Faiz yn wirioneddol angerddol dros awyr ofod. Ar ôl dechrau ar ei daith ar gwrs Lefel 2, mae 'di rhagori ar ei ddisgwyliadau ei hun ac wedi gweithio'n galed iawn i symud ymlaen at Lefel 3. Mae bellach wedi gosod targed uchelgeisiol o gyrraedd gradd beirianneg awyr ofod ac rydym yn sicr y bydd yn cyrraedd y targed hwnnw. Y wobr nesaf yw'r Wobr Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng, a'r enillydd yw Jamie Roberts. Yn ddysgwr hynod ysgogol a thalentog sy'n ffynnu ar heriau, mae Jamie wedi mynd un cam ymhellach yn gyson. Cyflawnodd ragoriaeth driphlyg ar y rhaglen Lefel Tri ac enillodd gystadleuaeth ddylunio set fawreddog Opera Cenedlaethol Cymru. Roedd Jamie hefyd wedi cynrychioli'r coleg a thîm Cymru yn y gystadleuaeth celf gemau yn rowndiau terfynol WorldSkills UK, gan gystadlu yn erbyn y goreuon yn y du. Y wobr nesaf yw'r wobr modurol. Yr enillydd yw Joel Windsor. Mae Joel yn fyfyriwr gweithgar ac ymroddgar. Er gwaethaf yr heriau o ddysgu drwy gyfnodau clo, cystadlodd Joel mewn gystadlaethau sgiliau diwydiant ochr yn ochr â'i addysg. Ar ôl ennill y fedal arian yng nghystadleuaeth atgyweirio cyrff cerbydau Sgiliau Cymru, aeth Joel ymlaen i gynrychioli Tîm Cymru yn rowndiau terfynol cystadleuaeth atgyweirio cyrff cerbydau WorldSkills UK, ac ennill y fedal arian eto. Mae bellach wedi cael ei ddewis i gynrychioli'r Deyrnas Unedig yn y Gemau Olympaidd Sgiliau Mawreddog, gan ei gydnabod fel un o sêr y dyfodol gorau'r Deyrnas Unedig. Y wobr nesaf yw'r Wobr Becws. A'r enillydd yw Michael Cook. Ers ymuno â'r coleg yn 2018, mae Michael wedi dangos safonau proffesiynol ardderchog, yn cyflawni ei gymwysterau Lefel 2 a Lefel 3. Mae wedi dod â chyfoeth o brofiad y mae bob amser yn hapus i'w rannu gyda'i gyfoedion, ac fe'i bleidleisiwyd fel Myfyriwr Lefel 3 y Flwyddyn gan y staff a'i gyd-fyfyrwyr. Mae ei daith gyda Coleg Caerdydd a'r Fro yn parhau eleni wrth iddo astudio Celfyddydau Coginio Lefel 4 a'i gymhwyster AHO. Y wobr nesaf yw'r Wobr Harddwch a Therapi Cyflenwol, a'r enillydd yw Nicole Boston Rees. Dyma stori lwyddiant hyfryd. Ymunodd Nicole â Coleg Caerdydd a'r Fro ar gwrs Lefel 1 yn 2018 a chwblhaodd ei chwrs Lefel 3 yn yr haf. Yn ystod y cyfnod hwnnw, gweithiodd yn galed i gyflawni canlyniadau rhagorol gyda brwdfrydedd heintus. Mae ymrwymiad Nicole wedi talu ar ei ganfed, a daeth yn un o bump o gyn-fyfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro i agor y sba yn y gwesty Park Gate newydd sbon. Ac nid dyna'r ddiwedd iddi. Mae hi bellach yn astudio tuag at HND mewn Therapïau Cyflenwol yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, ochr yn ochr â'i gwaith. Y wobr nesaf yw'r Wobr Gwasanaethau Adeiladu, a'r enillydd yw Laura Jones. Mae Laura yn ymroddgar, brwdfrydig a gweithgar, ac yn gwthio ei hun i wella'n barhaus. Ar ôl dod yn gyntaf yn rowndiau rhanbarthol categorïo teilsio waliau a lloriau yn Scale Build, Cafodd ei dewis i gynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol WorldSkills UK yn ddiweddar. Mae Laura wedi rhagori ar ei haddysg ac mae bellach wedi symud ymlaen at gwrs plymio lefel pedwar ac rydym yn falch iawn ohoni. Y wobr nesaf yw'r wobr busnes, a'r enillydd yw Scott McCarthy. Roedd Scott yn fyfyriwr gweithgar a brwdfrydig, yn cyd-bwyso ymrwymiad i'w gwrs, bod yn gapten ar dîm academi pêl-droed Coleg Caerdydd a'r Fro, a'i yrfa yn y dyfodol. Ochr yn ochr â'i gwrs busnes, cymrodd Scott ran yn rhaglen Career Ready y coleg, a magodd ddiddordeb mewn dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu proffesiynol, gan ennill gwobr Think Build Construction yn 2021. Mae ei ymrwymiad wedi talu ar ei ganfed. Mae bellach yn astudio cymhwyster lefel prifysgol, wrth weithio fel prentis technegydd peirianneg sifil ar gyfer tîm rheilffordd Arcadis. Y wobr nesaf yw'r Wobr Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar, a'r enillydd yw Charlotte Williams. Pan ddechreuodd Charlie gyda Coleg Caerdydd a'r Fro, roedd hi'n brin o hyder, ond nid am yn hir. Roedd hi bob amser yn barod i ofyn am help a derbyn adborth, a datblygodd o Lefel Un i Lefel Tri, ac mae'n cael adborth disglair gan ei goruchwylwyr lleoliad yn rheolaidd. Mae'r plant mae'n gweithio â nhw'n ei haddoli hi, ac mae ei harsylwadau lleoliad bob amser yn rhagorol. Mae gan Charlie yrfa lwyddiannus iawn o'i blaen. Y wobr nesaf yw'r wobr adeiladu, a'r enillydd yw Kay Savage, yn ddysgwr enghreifftiol sydd wedi astudio gyda ni o addysg bellach llawn amser hyd at addysg uwch rhan amser. Cyflawnodd Kay ei chymhwyster lefel tri a'i HNC mewn adeiladu a'r amgylchedd adeiledig gan ennill rhagoriaeth. Yn berson uchelgeisiol ag awch i ddysgu, mae Kay hefyd yn gwirfoddoli yn y gymuned fel Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer Boise UK. Mae'r wobr nesaf ar gyfer addysg a hyfforddiant, ac enillydd y wobr yw Josephine Grech. Dechreuodd Josephine ar ei thaith Coleg Caerdydd a'r Fro fel technegydd labordy, a mae wedi mynd o nerth i nerth, yn ymuno â'r rhaglen Athrawon Arfaethedig a llwyddo'n braf yn ei chymhwyster tar. Cafodd Josephine swydd fel darlithydd bioleg yma yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, ac mae'n ymgorffori gwerthoedd y coleg, bellach yn ysbrydoli ac yn cefnogi ei myfyrwyr ei hun i ddysgu a chyflawni eu potensial, gan gynnwys cefnogi ei chystadleuwr cyntaf wrth iddo gynrychioli Tîm Cymru yn Rowndiau Terfynol Forensic WorldSkills UK. Y wobr nesaf yw'r Wobr Peirianneg, a'r enillydd yw Maurice Drain. Ymroddodd Maurice, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Mo, i gyrraedd y safonau uchaf yn ei gymhwyster Lefel Tri. Penderfynodd ail-ystyried ei yrfa, a chofrestrodd ar y cynllun prentisiaeth gyda'i gyflogwr, Celsa, ac nid yw wedi dyfaru eiliad. Bob amser yn anelu at ddysgu uwch, mae agwedd gadarnhaol yn amlwg yn ei astudiaethau. ac rydym yn dymuno pob lwc iddo wrth iddo ddatblygu drwy addysg. Y wobr nesaf yw'r Wobr Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, a'r enillydd yw Khadija Hormat Alaa. Mae Khadija wedi dangos ymrwymiad i'w gwaith coleg sy'n rhagori ar yr holl ddisgwyliadau, yn goresgyn heriau personol a phryderon iechyd ac yn dyfalbarhau ei hastudiaethau. Mae'n gwrthod cael ei digalonni ac wedi datblygu o Isol Lefel 2 Y fynediad i addysg bellach. Mae hi wir yn ysbrydoliaeth. Y wobr nesaf yw'r wobr Trin Gwallt, a'r enillydd yw. Elaine Green. Dyma enghraifft berffaith o sut mae gwaith caled yn talu ar ei ganfed. Mae Elaine wedi croesawu dysgu drwy gydol y pandemig ac wedi mynd un cam ymhellach er mwyn llwyddo. Ochr yn ochr â'i chymhwyster Lefel Tri, enillodd Elaine y Wobr Aur yng nghystadleuaeth Trin Gwallt, cystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni. a chafodd ei henwi fel un o'r pump cystadleuwr gorau yng nghystadleuaeth flynyddol cylchgrawn Concept Hair UK. Y wobr nesaf yw'r Wobr Iechyd a Gofal, a'r enillydd yw Rhiannon Burt. Mae Rhiannon wedi mynd o nerth i nerth yn ystod ei thair blynedd yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Cyflawnodd ei chymwysterau TGAU Mathemateg a Saesneg, Lefel Dau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yn fwy diweddar, y Diploma Estynedig Lefel Tri, gyda'r radd uchaf yn ei charfan. Datblygodd Rhiannon yn academaidd ac yn broffesiynol yn ystod ei hamser yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, ac mae bellach yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Dyma enghraifft arbennig o'r hyn y gellir ei gyflawni. Y wobr nesaf yw'r wobr Lletygarwch ac Arlwyo, ac enillydd eleni yw Ruby Pyle. Mae Ruby yn fyfyriwr rhagorol ac yn llys genad gwirioneddol i'r Coleg a'r diwydiant Lletygarwch. Ochr yn ochr â'i hastudiaethau, mae Ruby wedi cynrychioli Coleg Caerdydd a'r Fro mewn tair cystadleuaeth, yn cyrraedd rownd gyn-derfynol y Torc D'Or ac yn cystadlu dros Gymru yn rowndiau terfynol WorldSkills UK. Yn un o sêr y dyfodol yn y diwydiant, mae wedi cael swydd yng ngwesty a sba pump seren Lucknam Park, a bellach wedi ymuno â rhaglen HNC mewn rheolaeth lletygarwch yn y coleg, ac mae'n ysgogi eraill sy'n astudio â hi i wneud eu gorau. Y wobr nesaf yw'r Wobr Technoleg Wybodaeth, a'r enillydd yw Jack Matthews. Mae Jack yn fyfyriwr rhagorol, ac mae wedi gwrthod gadael i'r pandemig effeithio ar ei ymrwymiad. gan ennill rhagoriaeth driphlyg ar ei gwrs BTEC Cyfrifiadura Lefel Tri, a hefyd ymgymryd â chymhwyster Seibr Ddiogelwch Ychwanegol. Nawr ar ei flwyddyn gyntaf yn astudio cwrs BSc Anrhydedd Seibr Ddiogelwch yn y coleg, mae Jack yn parhau i ragori ac mae'n bleser ei addysgu. Y wobr nesaf yw'r Wobr Celfyddydau Perfformio ac enillydd y Wobr Celfyddydau Perfformio yw Joseph Cohen, yn ddysgwr hynod ymroddedig, datblygodd Joseph o lefel tri at radd sylfaen yn y celfyddydau perfformio. Mae hefyd yn brysur y tu allan i'r coleg, yn gweithio ar sawl prosiect ffilm a theledu amlwg, gan gynnwys cael ei gastio ar gyfer cyfres fechan ar gyfer ITV wedi'i chyfarwyddo gan Danny Boyle. Mae Joseph yn llysgennad gwych i Goleg Caerdydd a'r Fro. Y wobr nesaf yw'r wobr Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu, a'r enillydd yw Iwan Heppenstall. Ar ôl ymuno â Choleg Caerdydd a'r Fro ar gwrs Sgiliau Gwaith yn 2018, symudodd Iwan ymlaen at brosiect Search ac mae wedi ffynnu. Ar ôl ymgymryd â lleoliadau gwaith a 'Ecf Deg' ym Mae Coffi a'r Academi Espresso Bar, Mae Iwan bellach yn gweithio pedwar diwrnod yr wythnos yn Simply Fresh ac yn ceisio camu allan o'i gylch cysur a chroesawu cyfleodd newydd yn rheolaidd. Mae hefyd wedi gwirfoddoli i fod yn Llys Genad ar gyfer Project Search, yn cyflwyno sgyrsiau i ysgolion am eu brofiadau ac yn ysbrydoli internied y dyfodol. I'r wobr nesaf ar gyfer chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus. Enillydd y wobr eleni yw Renaz Khan. Fel dysgwr sydd â nam ar ei golwg, mae ymrwymiad Renaz i ddod yn hyfforddwr personol yn ysbrydoli staff a dysgwyr y coleg. Mae hi bob amser yn awyddus rhoi cynnig ar weithgareddau newydd ac eisoes wedi addysgu dosbarthiadau mewn amgylchedd campfa ac wedi cyflawni hyn oll wrth geisio cyd-bwyso ei hastudiaethau â gofal plant. Mae'n amlwg bod gan Renars yrfa wych o'i blaen yn y diwydiant ffitrwydd. Mae'r wobr nesaf ar gyfer Teithio a Thwristiaeth. Enillydd y wobr Teithio a Thwristiaeth yw. Chloe Hobbs. Mae Chloe yn fyfyriwr rhagorol sydd wedi cwblhau ei chwrs a rhagoriaeth, er gwaethaf gorfod goresgyn heriau sylweddol ar hyd y ffordd. Cafodd bob darn o waith ei gyflwyno at safon uchel iawn ac eleni cafodd ei gwobrwyo am ei hymdrechion gan City and Guilds. Ac mae hynny'n cloi gwobrau'r cwricwlwm ar gyfer 2021. Llongyfarchiadau i'n holl enillwyr. Rydym nawr am symud ymlaen at y gwobrau ar draws y coleg, lle rydym yn dathlu dysgwyr sydd wedi cael eu dewis am eu llwyddiannau rhagorol ac sydd wedi goresgyn rhwystrau a chreu cymuned gadarnhaol i bawb yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Rwyf nawr am eich trosglwyddo at dîm gweithredol y coleg i gyflwyno'r set nesaf o wobrau. Yn ymuno â mi yn gyntaf, Mae Emil Evans yr is-bennaeth. Mae'n wych cael ymuno chi gyd heno ar gyfer ein gwobrau blynyddol. Y wobr gyntaf heno yw'r wobr Oedolion a'r Gymuned. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn gweithio â phartneriaid cymunedol ledled Caerdydd a'r ardal ac yn un o'r darparwyr addysg i oedolion mwyaf yng Nghymru, a'r enillydd yw. Funmi Otunga. Ymunodd Funmi â Coleg Caerdydd a'r Fro fel Dysgwr Addysg Sylfaenol i Oedolion ar Lefel Dau. ac ers hynny, mae wedi datblygu at lefel tri. Wrth astudio, daeth ar draws y cyfleoedd a oedd gan raglen Dysgu'r Teulu i'r coleg. Yn awyddus i ddatblygu addysg ei phlant yn ogystal ag addysg ei hun, mae hi hefyd wedi bod yn mynd i sesiynau rheolaidd gyda'i thri phlentyn. Yn un o'r dysgwyr mwyaf ymroddedig a brwd, mae Fumi bob amser yn gwenu ac yn gadarnhaol, ac mae wir yn bleser ei addysgu. Mae ei holl diwtoried drwy gydol ei thaith yng Ngholeg Yn hynod falch ohoni. Y wobr nesaf yw'r Wobr Addysg Uwch. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn gweithio gyda rhwydwaith o bartneriaid prifysgol i gynnig ystod eang o addysg uwch yn y coleg, a daeth y coleg cyntaf yng Nghymru i ennill cymeradwyaeth QAA i gynnig a dyfarnu ein darpariaeth addysg uwch ein hunain. A'r enillydd yw Ceri Ann Brown. Nid yn unig bod Ceri'n ysbrydoliaeth, mae'n syfrdanol, er gwaethaf gorfod ymdopi â phwysau personol allanol a fyddai wedi achosi i nifer o bobl roi'r gorau iddi. Parhaodd Ceri i gyflwyno gwaith o ansawdd eithriadol o uchel. Ar ôl symud ymlaen o BTEC Lefel Tri mewn Awyr Ofod i'r rhaglen radd, enillodd anrhydedd dosbarth cyntaf eithriadol o uchel. Yn yr hyn a oedd yn garfan wrywaidd yn bennaf, Roedd Ceri yn ysgogi ei grŵp ac roedd ei hanger dros lwyddo yn ysbrydoli eraill yn ei grŵp i ragori ar ddisgwyliadau hefyd. Rwyf nawr am eich trosglwyddo i'r Dirprwy Bennaeth Sharon James i gyflwyno'r gwobrau nesaf. Diolch, Emil. Mae'n fraint cael cyflwyno'r ddwy wobr nesaf heno. Yn gyntaf, y wobr Prentisiaeth. Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro yw darparwr rhaglenni hyfforddiant a phrentisiaethau mwyaf y wlad, yn gweithio â phartneriaid i gefnogi miloedd o brentisiaid yn eu gyrfa ddewisol. A'r enillydd yw. Caden Ashun. Yn brentis gosodiad trydanol gwych, mae Caden wedi ymrwymo'n llwyr i'w astudiaethau, ac mae bob amser yn gweithio'n galed i wella ei ddawn. Enillodd Caden rownd ranbarthol Cymru yng nghystadleuaeth Prentis Trydanol y Flwyddyn, Sparks, yn 2020, a byddai wedi bod â chyfle gwych o ennill gwobr y Deyrnas Unedig pe na bai'r gystadleuaeth wedi chanslo oherwydd Covid-19 eleni. Cystadlodd Caden yn erbyn 2,000 o bobl ledled y Deyrnas Unedig yng nghystadleuaeth Prentis Masnach Screwfix y Flwyddyn, Ac enillodd! Mae'n llys genad gwych ar gyfer prentisiaethau ac mae'n sicr o fynd yn bell. Y wobr nesaf yw'r Wobr Prentisiaeth Iau. Wedi'i lansio ym mis Medi 2016, mae rhaglen Prentis Iau Arloesol Coleg Caerdydd a'r Fro yn bartneriaeth rhwng y Coleg, Cyngor Caerdydd ac ysgolion lleol, ac mae'n cynnig llwybrau gyrfa galwedigaethol i bobl ifanc 14-16 oed. A'r enillydd yw? Molly Danes. Mae Molly yn gofalu am aelod ei theulu, ac er bod llawer o gyfrifoldeb wedi roi ar ei sgwydde mor ifanc, byddai bob amser yn dod i'w gwersi gyda gwên ar ei hwyneb ac yn awyddus i ddysgu. Yn gwrtais ac yn barchus bob amser, llwyddodd Molly yn ei chymwysterau TGAU ac mae bellach yn astudio cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda Coleg Caerdydd a'r Fro, yn ogystal â gweithio i'r coleg yn rhan amser. Mae hi'n enghraifft ddisglair i'w holl gyfoedion. Llongyfarchiadau. I gyflwyno'r wobr nesaf, rhowch groeso i Gadeirydd y Llywodraethwyr, Geraint Evans. Diolch Sharon, a llongyfarchiadau i'n holl enillwyr ni hyd yma heno. Mae'r wobr nesaf wedi cael ei noddi yn hael gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r wobr Dysgwr Dwyieithog yn cydnabod cyflwyniad myfyriwr sy'n hyrwyddo'r Gymraeg a sydd ac agwedd cadarnhaol tuag at ddysgu yn y Gymraeg a'r Saesneg. a'r enillydd yw Cerys Richards. Yn fyfyrwraig ardderchog ac yn fodel rôl ymunodd Cerys â'r Coleg a'r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel Tri o Addysg Gymraeg. Roedd yn cydnabod pwysigrwydd parhau i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y llwybr gyrfa o'i dewis ac roedd hi'n dysgwr ysbrydoledig a brwdfrydig a fyddai bob amser yn cefnogi ei chyfolion. Byddai Cerys hefyd yn croesawu cyfleoedd anffurfiol yn rheolaidd i ymarfer a datblygu ei sgiliau iaith y tu allan i'r ystafell dosbarth. Da iawn Cerys! I gyflwyno'r ddwy wobr nesaf mae'n bleser cael cyflwyno'r Is-bennaeth Richard Pugsley. Gwobr nesaf heno yw'r Wobr Ryngwladol. Mae gan Goleg Caerdydd a'r Fro broffil rhyngwladol enwog sydd wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn, gan ddenu mwy a mwy o fyfyrwyr rhyngwladol a meithrin partneriaethau newydd a chyffrous ledled y byd. A'r enillydd yw... Judith. Menji Mai. Gweithiodd Judith yn eithriadol o galed ar ei chwrs yn ystod blwyddyn heriol, lle bu'n rhaid i fyfyrwyr ddysgu gartref yn Tsieina oherwydd Covid 19. Yn llawn ymrwymiad, roedd yn help mawr i'w chyfoedion ac yn cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau allgyrsiol. Roedd Judith hefyd yn gweithredu fel cynrychiolydd myfyrwyr ac yn rhagori yn y rôl. Ar hyn o bryd mae Judith yn astudio ym Mhrifysgol Royal Holloway ac mae ganddi ddyfodol disglair o'i blaen. Y wobr nesaf yw'r Wobr Perfformiad Chwaraeon. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnig amgylchedd chwaraeon ysbrydoledig sy'n galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar eu dewis chwaraeon, boed hynny yn un o'n academïau neu'n dilyn nod chwaraeon personol, wrth ymgymryd ag addysg academaidd neu alwedigaethol o safon, ac enillydd y wobr hon yw Nathan Evans. Yn fyfyriwr gwaith brics ym Mroddgar a chwaraewr academi rygbi Coleg Caerdydd a'r Fro, dechreuodd Nathan bob gêm i'r coleg dros ei ddwy flynedd yma. Mae ei yrfa rygbi'n mynd o nerth i nerth a hyd yma mae wedi cynrychioli Cymru ar lefel dan 18 a dan 20. Mae newydd sicrhau contract dwy flynedd gyda thîm y Dreigie yn y Guinness, Pro 14 a Chwpan Her Ewrop. Mae Nathan a'i frawd Jamie hefyd newydd sefydlu eu busnes eu hunain, sef Property Care. Yn glod gwirioneddol i Academi Rygbi Coleg Caerdydd a'r Fro, mae Nathan yn enghraifft ddisglair o'r llwyddiant y gellir ei gyflawni drwy'r rhaglen. Hoffaf nawr eich trosglwyddo i Mark Roberts, y Prif Swyddog Gweithredol, i gyflwyno'r gwobrau nesaf. Mae gwobr nesaf y noson yn un newydd ar gyfer 2021, sef Gwobr Teulu Coleg Caerdydd a'r Fro. Mae'r wobr hon yn cydnabod myfyriwr sy'n ymgorffori ein gwerthoedd o fod yn ysbrydoledig, cynhwysol a dylanwadol. Rhywun sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at y Coleg a'i cyfoedion y tu allan i'w astudiaethau, ac sy'n aelod annatod o deulu Coleg Caerdydd a'r Fro. Enillydd Gwobr Teulu yw Suduf Khan. Mae Suduf Khan yn cyfrannu'n ddiflino i fywyd y Coleg, yn fyfyriwr llywodraethwr a chyn-swyddog Sabathol Mae Suduf hefyd yn addysgu ac yn aelod o Fwrdd Agored Cymru. Mae'n ffordd ymroddedig y mae'n sicrhau bod ei barn hi a barn ei chyfoedion yn cael eu clywed er mwyn sicrhau newid a gwelliannau, yn golygu nid yn unig bod gan Suduf ddyfodol disglair o'i blaen, ond ei bod hefyd yn dylanwadu ar ddyfodol eraill. Diolch, Suduf, a llongyfarchiadau! Mae'r wobr nesaf yn wobr newydd eto eleni, sef y Wobr Cynaliadwyedd. Bydd y wobr hon yn dathlu dysgwr neu grŵp o ddysgwyr sydd wedi dangos ymrwymiad i achos da neu sydd wedi taflu, taflu goleuni ar fater lleol neu fyd-eang, cymdeithasol neu amgylcheddol. A'r enillydd yw y Tîm Sgiliau Gwaith. Mae'r Tîm Sgiliau Gwaith yn rhan o'r adran Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. A thrwy gydol y ddwy flynedd ddiwethaf, maent wedi cyfrannu'n sylweddol at yr agenda werdd yma yn y coleg. O annog eu cefoedion i ennill sgiliau a gwybodaeth mewn materion amgylcheddol, Drwy gymhwyso ar gyfer Cystadleuaeth Garddwriaeth Sgiliau Cynhwysol Cymru am y tro cyntaf erioed, i ennill cystadleuaeth gelf ar gyfer Diwrnod y Ddeiar, a arweiniodd at fil o goed yn cael eu plannu yn enw'r coleg. Yn wir, mae gormod yma i'w rhestru. Mae'r tîm yn glod gwirioneddol i Goleg Caerdydd a'r Fro. Da iawn bawb. Daliwch ati gyda'r gwaith da. Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr ar draws y Coleg. Rydym nawr yn symud ymlaen at ein Gwobrau Busnes a Phartner, ac i gyflwyno'r gwobrau hyn, rwy'n falch o gyflwyno Geraint Evans, Cadeirydd y Llywodraethwyr, a James Scory, yr Is-Bennaeth. Mae'r gwobrau nesaf yn cael eu cyflwyno i gyflogwyr a phartneriaid y Coleg i gydnabod eu hymrwymiad rhagorol i addysg a hyfforddiant. Mae'r wobr Busnes a Phartner gyntaf yn mynd i. Hicks and Carter Electrical Limited. Mae Hicks and Carter yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a'r Fro i ddatblygu a chefnogi talent lleol flwyddyn ar ôl blwyddyn. Yn gyflogwr hynod o gefnogol, mae'n gweithio'n agos gyda'i brentisiaid i'w tywys drwy eu cymwysterau i gyrraedd safon uchel, ac yn cynnig llwybr uniongyrchol at rôl oruchwylio o fewn y cwmni o ganlyniad i hynny. Mae'r cwmni'n parhau i dyfu, gan ddarparu mwy o gyfleodd i'r rhai sy'n dechrau yn y diwydiant. Enillydd nesaf ein Gwobrau Busnes a Phartner yw Hodge Bank. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro a Hodge Bank wedi gweithio'n agos dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i ddarparu ystod eang o hyfforddiant i weithwyr, a ddechreuodd gan ganolbwyntio ar hyfforddiant iechyd meddwl a gwytnwch, ac yna arallgyfeirio at feysydd eraill, gan gynnwys arweinyddiaeth a rheolaeth, iechyd a diogelwch, technoleg wybodaeth, rheoli prosiectau a marchnata. Mae'r berthynas wedi datblygu y tu hwnt i addysgu. Mae hyfforddiant a datblygiad parhaus staff Hodge Bank gyda'r sefydliad yn cefnogi dysgwyr o bob rhan o'r coleg ac yn helpu i ddarparu cyfleoedd unigryw sy'n eu helpu i sefyll allan o'r dorf. Enillydd y wobr Busnes a Phartner nesaf yw y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cefnogi Coleg Caerdydd a'r Fro ers 2016 17, pan estynnodd ei waith gyda'r sector addysg uwch i gefnogi'r sector ôl 16, gan gynnwys colegau addysg bellach a phrentisiaethau. Nod y Coleg Cymraeg yw gweithio gyda darparwyr i sicrhau a datblygu mwy o gyfleodd astudio cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr a phrentisiaid yng Nghymru. Mae ei ddull gweithredu agored ac arloesol wedi arwain at bartneriaeth gadarnhaol gyda'r Coleg, drwy gymorth hyfforddiant, y cyfle i fod ar fwrdd â rhaglen o geisiadau sy'n galluogi'r Coleg ac eraill yn y sector i fuddsoddi a thyfu cyfleodd a chefnogaeth i bawb. Enillydd nesaf ein gwobrau busnes a phartner yw Wales and West Utilities. Mae Wales and West Utilities wedi gweithio mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a'r Fro ers 2013. Maent yn gosod dysgu a datblygu wrth wraidd eu sefydliad, ac mae'r coleg a rhwydwaith y bartneriaid wedi gweithio â nhw i gynnig ystod o ddatrysiadau hyfforddiant. Mae eu hymrwymiad i gyflwyno gwasanaeth rhagorol wedi ategu drwy'r gwerth maent yn ei rhoi ar ddatblygu eu pobl, sy'n cynnwys creu cyfleodd ar gyfer pobl ifanc drwy raglen brentisiaeth sefydliedig. Fel aelod o'n Bwrdd Cynghori Cyflogwyr Peirianneg, maent yn rhoi mewnbwn gwerthfawr i gefnogi pib linell o dalent ar gyfer diwydiant yn y dyfodol. Wrth i ni edrych i'r dyfodol, rydym yn gyffroes i gefnogi eu dyheadau i ddarparu rhwydwaith nwy sero net erbyn 2035. Llif nesaf ein Gwobrau Busnes a Phartner yw Ymrwymiad Caerdydd. Ers ei sefydlu, mae tîm Ymrwymiad Caerdydd wedi chwarae rhan ganolog a phwysig ar draws y ddinas, gan ddarparu cyfleoedd, profiadau a chefnogaeth i bobl ifanc ac uno partneriaid o fusnes a diwydiant, addysg a sectorau eraill i gefnogi'r gwaith hwn. Yn ystod y pandemig Covid, mae'r tîm wedi parhau i weithio'n arloesol, yn defnyddio cyllid ac yn uno partneriaid i ysbrydoli a bodloni anghenion pobl ifanc. Mae'r Coleg yn falch o weithio mewn partneriaeth ag Ymrwymiad Caerdydd ac yn cefnogi'r gwaith sy'n gwneud effaith go iawn ar bobl ifanc yn ein rhanbarth. Enillydd olaf ein Gwobrau Busnes a Phartner yw Deloitte. Yn 2015, ymunodd Coleg Caerdydd a'r Fro a Deloitte i lansio eu rhaglen brentisiaeth gyntaf yng Nghymru, gan roi cyfle gwych i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau tra'i bod mewn cyflogaeth â thâl ac yn cyflawni cymhwyster cydnabyddedig. Ers hynny, mae'r rhaglen wedi mynd o nerth i nerth, gyda mwy na 100 o ddysgwyr yn cwblhau prentisiaeth Lefel Tri Gweinyddu Busnes, ac mae llawer ohonynt yn symud ymlaen at naill ai raglen raddedig yn Deloitte neu'n cael eu dyrchafu i swyddi uwch o fewn y sefydliad. Mae'r bartneriaeth hefyd wedi creu rhaglen Dechrau Newydd, sy'n rhoi cyfleoedd hyfforddi wedi hariannu'n llawn i unigolion. wedi cynllunio i feithrin y wybodaeth, yr hyder a'r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Rydym nawr yn nesáu at wobrau olaf y noson, gan ddechrau gyda gwobrau'r cyn-fyfyrwyr. I gyflwyno'r gwobrau hyn, hoffaf groesawu'r Pennaeth, Kay Martin. Mae'r gwobrau cyn-fyfyrwyr yn cael eu dyfarnu i gyn-fyfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro sydd wedi creu enw da i'w hunain yn eu gyrfaoedd a'u cymuned. Ac enillydd cyntaf y wobr Cyn-fyfyrwyr yw Ben Tomos. Pwy yn ein plith sy'n gallu dweud nad ydynt erioed wedi clywed am Ben Thomas? Mae capten cyntaf ein hacademi rygbi wedi mynd o nerth i nerth, wedi cytuno i gontract proffesiynol gyda Rygbi Caerdydd ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi cynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol ac ennill ei gap uwch cyntaf. Mae Ben yn esiampl i bawb ac o hyd yn hapus i ddod yn ôl i'r coleg ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr. Llongyfarchiadau Ben, rydym i gyd mor falch o dy ddatblygiad. Ail enillydd ein gwobr cyn-fyfyrwyr yw Megan O'Brien. Yn un o gyn-enillwyr gwobrau blynyddol Coleg Caerdydd a'r Fro, astudiodd Megan radd sylfaen mewn ffilm gyda ni. Mae'r cwrs hwnnw yn amlwg wedi talu ar ei ganfed, oherwydd mae Megan wedi ennill BAFTA yn ddiweddar am raglen y mae wedi gweithio arni, o'r enw The Great House Giveaway. Mae gan Megan yrfa yrfa arbennig o'i blaen, ac rwy wir yn edrych ymlaen at weld beth arall bydd hi'n ei gyflawni. Diolch Kay, a llongyfarchiadau i'n holl enillwyr cyn-fyfyrwyr. Rwyf nawr yn falch o groesawu'r Prif Weithredwr, Mike James, i gyflwyno gwobr olaf y noson. Yn gyntaf, llongyfarchiade enfawr i'n holl enillwyr heno. A gwobr olaf heno yw enillydd y flwyddyn, sydd wedi aros yn gyfrinach tan heno. Mae'r wobr hon yn cael ei dyfarnu un o'n dysgwyr sydd eisioes wedi ennill gwobr heno ac yn cydnabod ei lwyddiant cyffredinol, yn bersonol, yn academaidd, gweithgareddau mae wedi cymryd rhan ynddynt, a'i gyfraniad i fywyd coleg. Bob blwyddyn mae'n dod yn anoddach dewis un dysgwr yn unig, pan fydd cymaint o straeon am ymdrech bersonol, ymrwymiad a thalent. A dyna pam bod gennym ddau enillydd eleni. Enillwyr gwobr Enillydd y Flwyddyn eleni yw Oscar Griffin a Ceri Ann Brown. Llongyfarchiadau gwresog i'r ddau ohonoch chi. A dyna ni am heno. Mae wedi bod yn wych ymuno chi oll heno ar gyfer Gwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd a'r Fro, ac rwy'n gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau gwylio. Rhannwch eich straeon, lluniau a chyfarchion gyda ni ar Sgwrs y Digwyddiad neu ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod hashtag CAVCD. Awards 2021. Diolch eto am ymuno â ni. Rhannwch y fideo hwn gyda'ch teulu a'ch ffrindiau os nad oedden nhw'n gallu gwylio heno. Diolch yn fawr a nos da!